Quraana qabannee bakka kufne kaana shakkii hin qabu yoomu wakiin irra aana waa'ee barnootaarraa waa dubbachuu yaana waan dhabne barbaanna namu walee galaan arganne ergamaa jaala. Haga'u ergaan koo bakka jirtanutti magaalaa baadiyyaa baddaa gammoojjiitti. Innaa dhaga'i dargaggoodhaaf dargaggeetti waan har'a dirqama ta'e nurratti akkuma ilmiin diini baramaa jirutti barnoonni amma yaafeera nurgatti bakka kana laafnee jira dhugumatti ulaa kanaan diini keenya waa mudatti garii nu tuffatti nun jetti wallaala argannee ergamaa jaala.

Isaan ergaa islaamaa jara biraan geenyu beekumsa zabana hamma jaraan geenyu yoon barate hin daawaa gahuu ni hin dandeenyu namni eegnu eenyu dubbinnu malaala arganne ergamaa jaala. Barnoonni daawaadhaaf waan dirqama ta'u namni nama tuffaturraa waan naga'u waan beekan nu sehu numaan hin haasa'u.

Ilmaan lafa guutuun qofti maal fayyade yoo wallaalatafne shirri nu gammadde addunyaan barattee barnoota harkaa qabdi irra caalaan duniyaan jiraachuuf taabdi kaan maal quba qabdi barattus jaahila arganne ergamaa jaala.

arganne ergamaa jaala. Siifa galu dubbiin wanni irraa dubbannu waan barachuu dhabuun nu godhe hubannu biyyummaa fi misooma keessaa qooda hin qabnu guddisuuf guddachuu hin beeknu hin hirmaannu waajjira fedhe yoo waa jomnee seennu

Hakimataa jumlaa yeroo dhukkubsanne nun baranne hin beeknu duriin qopheeffanne keessatti dubartoota keenyaaf rakkanne akka goonu dhabne eenyutu nuuf yaala arganne ergamaa jaala. Rakkinaa fi nama hunda qaba Kanaaf an fakkeenya kaase waan dhukkuba malee dameen kamuu baratamuu qaba waan hawaasa islaamaatti ta'e taaba rakkoo hawwalee lamaa rakkataa wal dhaba waa tarkaanu qaba dhibdee mana yaala arganne gamaa jaala.

Har'a ummanni keenya harka namaa eegaa. Ambaa biraa beekaa keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala. Beekumsa walitti qabuutu dandeenyu. Baruuf barsiifachuu wanni dhiifne teenyuuf namni borimmata tajaajilu eenyu. Har'a kunoo biyyaaf waa gochuu hin dandeenyu. Kaleessan baranneef takka lamnee teenyu yaabboolee waan kiyyaamee walaa dhageenyu dhibdee nu mutannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla nu arganne ergamaa jaala.

Teeknooloojii amma barree fayyadamna faayidaa targannaa duniyaa akhiraaf tola arganne ergamaa jaala. Kallattii nuuf laafee qorannee qaroomna hunduu bu'aa qaba hundumataa jomna sooshoolojii jedhan hawaasa qoranna. Arteedhaaf oguma gaazexessaa taana.

Information science waa'ee kompiitarii dagaagina biyya baayookeemistirii oomisha guddina akkaataa industirii makaanikaal ta'uu siviil injinerii qonnaadhaan misoomuuf waa'ee agriikaalcherii waan nu dabre durii nuuf dhaqqabuu yaala arganne ergamaa jaala.

Gurraan funaannadhee gurraan isin ga'e ergaa koo jabeessi of sababa naaf ta'e akka dhaaloonnarraa dammaqee ol ka'e yaada naaf hubatu waanan jechuu ba'e. Keessaa maqaa dhahee bira dabruu yaala arganne ergamaa jaala.

Elektiriik paawar lafaa uumuun yoomi yoo dhaloonni har'aa barateen colloomin nama yaada gabaabaattiin saayiboomin himmaadhaan duroomi yaadaan fagoo laala arganne ergamaa caalaa. Nama himmaa gabaabaa saayiban godhaatiin jecha abbootii keenya yaadadhuun dagatiin. Yaalma koo naman taanetti naan hidhatin kun dhaamsa guddaadha dhaggeeffattee hin gatin jechuun si harkisee bakka ati hin jaallatin si dhaaba saahibni yoo gaariin filatin kana of hin dagatin qabadhu siif tola arganne ergamaa jaala. Diinii tuttaajumaa ummata barate nama ilmii shari'aatti dura afaan hiikkate barumsa idilee gubbaan dabalate yaabboleewwan kiyya silaa takkas taate qooda diinii keessa gumii kan kee baate hayyuu gama lamaa dhabuu waan nu goote.

Obboleewwan keenya jarri waa barate kan beekumsa lamee walitti qabate kan lakkoofsaan xiqqoo seenee waa qorate xiqqaatus waan jarri diiniidhaaf hojjete bu'aa uummanni islaamaa jararraa argate. Gariin waa barreesse kan biyyaaf dubbate kaana bukaatummaan diiniidhaaf muggute.

Gariin kan argee bara jiru baqate yoo laalu namoota baratee jallate barumsi nama jallisatti fakkaate yoo argu uummata diinirraa fagaate waan qaroomise waan ofii dagate hundaa miti gariin daandiirraa jallate